Re ga mmasepala wa Aganang oo o nago le meetse e magae yeo e ka balelwago go lekgolo le metšo e mehlano, diwate tša go balelwa go lesome senyane ka seleteng sa Capricorn. Magagešo masepala wo wa Aganang o na le mebušo e mene ya magoši, ke mo le go re magagešo re na le Moletši, Matlala, Maraba le mašašane. Rena matsapameng a lekgono Magagešu re tlo dio ipshina le bokgoši gabo moloto wa boraro e le ge Mogagešu re napile re tšwela pele re keteka setšo le bohwa ba gabo rena. Se lebale go re šala morago go dikgokaganyo tša leago at Thobela FM ya ka go Facebook le mola go Twitter at Thobela FM ya ka. Sešuthe, ga bjale magagešo ke fa e le gore re tlo ba re amogela fake Kgothatso Mashita. Yena o tlo ba a reta Bokgoši Kgabomoloto e le ge ba batamela mo tafoleng ye. Re tlo thoma ka tša matsena a rena, e sego matsena tša manthapameng a lehono, baetišok, bagagešo. Mo re mošateng wa pušo le tlhabollo bjale mo re mošate wa tsebo le boithabišo. Ke thobela ya Bibele go tla ka tšona Afrika Borwa le boitlo. Re napile re tšwela pele morago gešo. Ge e le gore o a kwa ka kua morago ka kwale, ke fao e leng gore ke a bona gore dikgwari ke tše e le gore di gona di be di diragatša ga bjale dikgwari tša modipadi gape le kapatsane, dinaka. Le bona ke ba e le gore ba be ba diragatša ka fale. Ga bjale ke fa e le gore re tlo no tšwela pele re etla go amogela yena kgothatso gore a tle a kgone gore tsa bogoši ba kgone go batamela mo tafoleng, re tle re tsebe tše dintši ka bona bošegong bo ba lehono. Magagešo se lebaleng dikgokaganyong tša leago ke thobela FM ya ka. Mo re bego gona re ipshina kudu, magagešo ba tloga ba apere Sepedi go go gobotse, re a ipshina. Wa tseba, gwa tsefa, Magagešo. Re rile ge re fihla ba tloga ba re amogela sešate ka nnete, go bontšha gore re ba mošate wa tsebo le boithabišo. A ke se ka napa ke senya nako, Magagešo, ke nape ke mo amogele, eh, yena, eh, Kgothatso Mashita, e le ge a tla be a reta bogoši ga bo molato.
Bana ba kgoši, bana ba thari e ntsho, a ke ke le tamišeng, ke le lotšheng, ke re ke a lotšha, ke re pšhapšha diatla. Ke reta yena kgoši gabo mokgoba moloto ga boraro. Ba re ke mokgoba a kgoboketsa batlhaloa, ba re gabo kgoboketsa bana ba geno, bana ba geno ba boye. Ba boya ka direpodi tša gabo Mosima le Matomi. Ka re, Sasedi ke sela kua godimo, ditšhaba tšohle di se bona godimo. Ba re, Legodimo ge nka ba le ena le mo tsebe, ke tlo agela moloto gabo motse. Lena banna ba moletše ge le re ngwana ke mokgoba, o ba kgoba eng a eja a le tima. O dirile botse wena mme gabo Karabi, wa tšea ngwana wa mo fa makgowa,

Batho ba tseneng ka teng ga ba boe, le ba ileng ba mohla re sa ntse re ba nyaka ga re ba bone. Ka re, Naga ya gago ke lefoka moloto motlhaloga, le ge e ka se wa tlhaga ga e so ya lediwa. Ba re, Na ka bela tšo a rapitse ge e wa ba lefase la mainamela o reng? O re, Leo ke le abilego ga se ka le senya, ke le abetše matšhama a re a se ya ka le ra sekuta moloto motlhaloga. Ka re, Na ga bo ka rabe nkane wa bela ditšhaba meano? O re, Bopedi ba na tlhantlhagane, ba hanana ba na tšhwene moloto, ge e le lentswe ke mogatla, Wa na kgabo. Setšhabeng sa gešo sa Batlhaloga re ba na kwena. Re a na se tšhele le Mmanosi. Ka re lena le a kwa ga dikgale le a le botša dikgale Mminaphiri o re, Mokgoba o re, ge le leina la kole, a nama a le latle. Gobane o tlo se nyala mono. O re ke kgoši ke yena Ramanyobadintsho kgoši ya Mošuba ba, Modimo wa mpa ye ntsho. Ka re kgabo molotwa setšhaba se na le tshele molotwa Motlhaloga ge a neša pula ye šweu se tla kgona ke metsi a godimo. Pula Mokgoba. Pula Lehlwana, Pula Mokwena Mohlaloga, Kgoši ga e retšwe a fetša bana ba kgoši. Ke a leboga. A ge ge ge ge ge ge ge o sa re šatse o a duma moragešo ke yena kgothatso mashitsa e le ge a be a tsebagatša le go reta bokgoši kgabo molotso mathapameng a lehono e tlabe ge re dutše maetsišong le bona bokgoši Re a ipshina ka nnete mo ga gešo. Ke lebeletše metsotso, ke kotara fela go ya go iri yela ya rena ya botshelela go Thobela FM ya Lekgotla-kgašo la Afrika Borwa. Ali la mola, hlahla phokeng ka mola metšhineng ka kua, ee, kgašo meagong ya kgašo ko le go re gona. A re nape re kopane le yena re kitimele mabenkeleng, ge re boya fela re tlo no boa re tšwela pele e ge e le ge re tlo ba re boledišana le Bokgoši Kgabo Moloto wa Boraro.

Re gona ka Mokopane, Bogoma, Leboakgomo, Mankweng le ka Jane First. Ke Fairplay Hardware Boards and Decor, finishing your home in style. Go se je dijo tša phepo le go ba le kgatelelo ya monagano go ka go hlolela mathata a maphelo goba malwetši bjalo ka high. Re ga mmasepala wa Aganang owo o nago le metse, magaye yeo e ka balelwago go lekgolo. le metšo e mehlano, diwate tša go balelwa go lesomesenyane, ka seleteng sa Capricorn magagešo.